Watan waspy ýüreginde. Awtory, Keýik Omarowa. Gojaman Jeýhunyň sag kenarynda, Amyderýa bilen Gyzylgum sährasynyň aralygynda bir oba bar. Oňa Mekan obasy diýilýär. Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň çäginde ýerleşýän, gür baglyga bürenip oturan bu oba, ýylyň haýsy paslynda barsaň-da, Adamlary ekin meýdanlarynda görmek bolýar. Diýmek, bu olaryň zähmetsöýerliginden, işjanlygyndan habar berýär. Diňe bu hem däl, Mekan obasy, Gurban Çöliýew, Allaberdi Haýydow, Annadurdy Eýeberenow, Hudaýberdi Bagyýew, Hudaýberen Hallyýew ýaly Birnäçe zehinli ýazyjy-şahyrlaryň, alymlaryň, bagşy-sazandalaryň önen-ösen topragy. Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Watana bolan söýgüsi üçin medalynyň, Magtymguly Pyragynyň üç ýüz ýyllygyna atly ýubileý medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň, Türkmeniň Altyn asyry atly bäsleşiginiň ýeňijisi, şahyr Bazar Şalyýew hem şolaryň biri. Ýaşajyk Bazaryň döredijilik dünýäsine aralaşmagy ýöne ýerden däl. Onuň zehin gorunyň şinelemegine Gyzylgumuň gözel tebigaty, Amyderýanyň towlanyp akýan mele suwy täsir edýär. Gyzylgumyň sazakly selindi, gandymly çerkezli depelerinde, gül-gülälekli gollarynda oýnap, kömelekdir ýuwa ýelmik çöplän, Däli derýanyň mele suwuna düşüp, balyk tutan ýaş zehin ilkinji goşgusyny ürgün çägäniň ýüzüne jähekleýär. Ol goşgular derýanyň kenarynda, buýanly, ýekenli meýdanlarda ýazylýar. Onuň mekdep ýyllarynda ýazan goşgularynyň ilkinji diňleýjileri-de Gyzylgum sährasy bilen Jeýhun derýasy bolýar. Batyr aga barada söhbet edilende, göz öňümizde bagtly ýaşlyk ýyllarymyz janlanýar. Çünki biz onuň şol wagtky Mydam taýýar gazetinde Pioner žurnalynda çap edilen goşgularyny, tapmaçalaryny, rubagalaryny okap ulaldyk. Orta mekdebi tamamlap, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitediniň türkmen dili we edebiýaty fakultetine okuwa giren ýaş zehiniň ylham çeşmesi gözel paýtagtymyzda has-da joş alýar. Uniwersitetiň professor-mugallymlarynyň geçýän sapaklary ýurdumyzyň tanymal ýazyjy-şahyrlary bilen geçirilýän döredijilik duşuşyklary, edebiýat agşamlary talyp ýigidiň çeper edebiýata, döredijilige bolan höwesini has-da artdyrýar. Onsoň ýaş zehiniň hyjuwly gursagynda dörän goşgular ilki onuň ýan depderçesini, soňra bolsa ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň sahypalaryny bezeýär. Ýyllaryň dowamynda kämilleşip, ussatlyga ýeten şahyryň şygryýet älemi köp ugurly. Olarda eziz Watanymyzyň, bagtyýarlyk döwrümiziň bedew atly Ösüş özgerişleriniň waspy bar. Türkmen tebigatynyň gözel keşbi çeper beýan edilýär. Badyr Şalyýewiň goşgularynda asuda durmuşymyza, milli gymmatlyklarymyza bolan çäksiz buýsanç hem guwanç aýdyň duýulýar. Bu eziz Watanyň waspyny diýmegi Pyragydan öwrendim diýen şahyryň beýik akyldara bagyşlan Onlarça goşgy setirleri özboluşly teswirlere eýe. Onuň Magtymgula tagzym atly goşgusy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllyk şanly senesi mynasybetli çapdan çykan ýurdumyzyň şahyrlarynyň goşgularynyň ýygyndysyndan orun aldy. Ýeri gelende, halk arasynda Anadurdy molla şahyr diýlip tanalýan ussat magtymgulyşynas Anadurdy Eýuberenowyň, Magtymguly atamyzyň we nusgawy edebiýatymyzyň wekilleriniň syrly setirlerini şygyrlaryň üsti bilen aýan etmeklige bagyşlan Syrly setirleriň çözgütleri atly kitabynyň Bazar Şalyýewiň taýýarlamagynda çap edilendigini aýtmalydyrys. Şahyryň dürli ýyllarda neşir edilen Ynam, Hasyl, Rubagylar, Älemgoşar atly kitaplary ýaş nesiller üçin watançylyk, zähmetsöýerlik, öwüt-ündew häsiýetli goşgulary öz içine alýar. Ol goşgularyň aglabasy aýdyma öwrülip, ýurdumyzyň şanly senelerinde, toý-baýramlarda estrada aýdymçylary tarapyndan ýerine ýetirilýär. Şahyryň döredijiliginde rubagylar aýratyn orny tutýar. Nazar salanyňda öz erkli bolsaň, aýak basjak ýeriň, oýlasaň bilseň. Ýüzüň nury dökülmeýär hiç ýerde, gözüň bilen göreniňi sözleseň diýen ýaly çuň manyly terbiýeçilik ähmiýetli rubagylary okyjyny özüne çekýär. Çagalar barada goşguly matallary, matematik tapmaçalary şahyryň döredijiliginiň üýtgeşik tarapydyr. Sada dilde beýan edilýän pikirler, körpeleriň sanlar, haýwanat dünýäsi, tebigat baradaky düşünjesini baýlaşdyrýar. Şahyr matallara döwrebaplyk we durmuşylyk çaýypdyr. Wasp edip ýüwürdüm, aýdýaryn aýdym. Näçe welaýat. bardygyny aýdyň. Ýa-da on almanyň üstüne goşulypdyr üçüsi, altysy iýlipdir, iýilmändir näçesi. Bu setirleri okanyňda çagalar baglarynda körpejeleriň we başlangyç synp okuwçylarynyň hor bolup berýän jogaplary gulagyňda ýaňlanýar. Bu usul çagalarda uly gyzyklanma döredýär. Matematiki tapmaçalar Gozada näçe aýak bar? Her pasylda näçe aý bar? Iki elde näçe barmak bar diýen ýaly setirler bilen jemlenip, olar körpejelere ruhy dünýäsine muwapyk ýeňillik bilen sanamagy hem-de pasyllary öwredýär. Bazar aganyň ýürek joşgunyny, şahyrana dünýäsiniň ýaz ýakymyny, Onuň bahar paslynyň ajaýyp gününde, gyzylgumyň gül-pürçege bürenen döwründe doglandygy bilenem baglysa bolar. Şu ýylyň on sekizinji maýynda Badyr Şalyýewiň ýetmiş bäş ýaşy dolýar. Onuň zehin gory welin, egsilerli däl. Ol göýä bahar ýaly, şol joşup dur, joşup dur.